Ber tutwal lawiny radio ah, man pyera bongwen adek tone adek radio wango pi kumalo me Uganda kacel ki jo ma tye ka winywa i yub me tekwaro kit macalo kare ducu tino bedo ceng abicel mukene maleng tutwal ya yom ni watye ki awaka me ngeyo kwai jami madongo ma tye i lobo acwele ma omyero ah, in nge i kare macalo kuman Ka onongo in pe ka ngiyo ngo ki kom ma tye ka timme kit ma calo kare ducu nya Isaac olweny Isaac rabo man kit ma pol kare wamaro kobbe kede tyen obedo cing abicel kit me winyo ana wacci kede nino de pyeri wangwen me dwe me abicel mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye dek dong wabedo ka winyo lok mapol makwako rwodi acholi lok makwako laloyo maber ki kit ma Acholi myero gutelle kwede. Ya yom tutwal ni i studio otyeno ni atye ki ladit Rwot Ongom Casimiro. Uh, Ongom Casimiro Ajoli. Apwoyo matek tutwal latinwa raba man. Apwoyo luwiny redio ma gin tye ka winyowa ki woko kenyo. Uh, pol kare redio eni-ni tye macalo wang O ma ka lok mo keken me tekwaro tye, wa lok me coko piny, lok me agama, lok me aboka, lok me oree anga gini weng ti wango kany. Ci olo angeyo ni lok mogo ti ka kato i yamo mapol. Ci tin ni an alego ni dano gubedo agonya gin mo marac tutwal peke kun ni wan obino bedo macalo lagony Ngo ma tye ka timme i gang kal madit i tela ka ker kwara anga gene koni wa binywakone matut tutwal an apwoyo matek. Anera iwoto ki welo madit wek amini bene kare man me jolo en oko pien meno dong woro me jole. Eneno eneno eneno eneno. Ya luwinywa

Tin wabinywako kacel apwoyo maber. Opwoyo twal ladit Ola John i ayub tutwal ni studio ni eni bibedo ki neno madwong tutwal pi Acholi ki awaka ki deyo ma nongo wan watye ka mite ni kikome pien ladit Ola John tye dano ma timo kwed matut i kit ma kaka ma calo Acholi tye ka wot kwede, kono wabiniang mapol ki bot en. Yes, Ladit Ogom Casimiro, ma en ma wan wabedo ka kuro cabit ni-ni ka kelowa kare macalo kuman, lok mapol obedo ka wirre ki, weka amini kare man kong me waco ki lawiny lweti wi wiye kit ma idwogo kwede ka dong bene cucut itugi ijolowa Ladit Oloya John wek kong otitwa kit ma Acholi lone kwede. Kakare, nyo acwele kikome-ni obedo mot angagi? Kakare, gin ango ma gin gitimo?
Kakare, atamo ni apwoyo matek tutwal. Apwoyo luwiny redio odoco ma gin tye ka winyowa. An atamo ni i kit me acwele, wan ongeyo ni lok obedo ka kato mapol tutwal ma lukke ki jami mapol ma tye ka winye nyo ma tye ka timme i gang kal madit me Ker kwaro acwele. Ci i ada, tin pwod adwogo ki Gulu, onongo atyeko cabit acel kunnu. Dano gubedo ka winyo jami mapol ma obedo ka timme, wan waketo alokaloka i tela pa Rwot. Onen David Acana, rwot me payira, ma onongo en tye lador wiwa macalo won kom, pi jami mukene ma wan wabedo ka kok iye pi kare malac, malac atika. Ci tyen lok muweko kany ma oo iye dano tye ka winyo kit atye ka timme kwede-ni, Atamo ni pocicon moni onyo kakam moni ma onongo en tye iye ni i kit me Acholi, wan wangeyo ni Acholi pe ki tela man ma ki lwongo ni kingdom eh, ma Rwot acel keken en aye dong kati ki moka dok ki woro en macalo dong ngat ma ah en bilongo Acholi labonge keto gen ci macalo Acholi ma muno Brutus bino obino onongo inongo Acholi man Cer man nongo tye ki rwotgi, pe bene kiribbe. Jami mukene mere koni wabino winyo ni obedo ka ribo rwodi mapat pat. Ento i kite me tela, pe tye onongo rwot mo ma tye i wi lawote. Ci koni pud an abimiyo kare bot ladit oloya Jon, lakwed madit ma tye ki ngec matut i kom jami mapat pat ma timo i acwele ma pol kare wan watimo kikweda. Ci atamo an abimino en kare wek en kuwek lwak gunge, pien jo mukene onongo tye ka tano wu acana kwany eni ni, Kit ma dano niang kwede, kitamo ni en ka oto diki doki, latinne leo me bedo macalo lawil wode. Ci atamo an abidwoko tal boti wek kong imi ngec mukene. An apwoyo matek tutwal. Yes, en kit meno ladit oloya cun. Wek wadony kong ka neno kit ma Culi telo kwede telone. Yo anga kikome koni bibedo wa lawi rwodi? Apwoyo matek rabo man. Miti ni dano guniang maber kit me tela i Acholi macalo kono lawi rwodi-ni. Con ki con onongo lok ni lawi rwodi i Acholi ni peke. Ngat man rwot ki i adwolle. Lakwanyane tye kilwongo ni arwot ki i oda ma kicako nying mac mo ni kilwongo ni lapur. Ento kadi kit meno, acwelo onongo ribbe kacel i kom Lurok. Labolle lweny ma otimme i kin acwelo acwelo lweny i kom kaka ma Lurok ma tye tung i moyo ka ca, odi ducu gucwalo lwakgi ka lweny i kom madi ka ma kilwongo ni Laropii ma tyene ni laro pii. Kicito kiywayo yeya ka jone o woko pien capot me kelo atero macalo ammunition gubedo peke meno onongo okelo ayela i kom jo pa bor, pa bor macalo Acholi pe giye ni myero kitim gin mo i komgi macalo Lurok aye okelo oweko Acholi gutore guribbe gukelo bal i kom jo-ni Onongo meno con, ento obedo motmot mono bino tic obino kelo loc joko bot Acelu. Ma dong kidiyo naka rwode weng tetek, gin oye keto cinggi me bedo kacel ki mono bino tic pien koni bikelo bal. Mono bino tic onongo ryeko mo ci ocako oniang ni kara bul ker ka tye boti. ci in bulli peke in pi ber Rwot. Weko gin ocako kwanyo bul mogo ki bot rwodi ma pe ye winyo locgi. Labolle i koc kikwanyo bul acel woko, ma bul eno-ni gin oditte-ni ngo ni meno koni weko jang libedi ki powa. Ci dong po pa koc dong orwenyo pi kare malac. Mon Britici mwaka alip acel ki miya abongwen ki apar acel oketo Gulu obedo calo hedkwata pa culu. Mwaka alip acel ki miya abongwen ki apar aryo gin ocwalo Lalub kor agulu bedo i kit gum i acwel ma malo. Mono dong ocako neno me cako keto awec ma kilwongo ni labok lutany moi, wod pa Rwot Camo, me bedo won kom me kacokke pa rwodi, kilwongo ni baraja. Meno leb Arab tyen ni kacokke. Nino me kacokke ka kilwongo ni kilwongo ni ceng baraja. Acakke baraja dwe ki dwe in rwot acel acel myero icit gulu i kacokke ka pe icito ci iculo twon acel pi keng kacokke muno lwongo ni bulok myero icul pien in ikeng kacokke.

Oleyo kakare ki ominne ma gilwongo ni abwoya lakarkar pien abwoya yece odoto awec ni awec wiye pe layela dano bene pe maro en ominne kikome en bene woto rwot camo kimine bul onongo kono bul orweny ento kimiyo bul aye bot lakarkar ayera okaco iye ma pe lare ayera oyelle ki lokke.

Bwana ogweno ye, ento pe dong me dwoko macalo won kom me baraja, ento kubed rwot pa yero. Pa yero otumo kome wic dok kidwoko i Ker-re me pa yero. Purulia ma oleyo kakare macwiny pud ngeyo pi dwoko wel nyo muko piny, nyo lucan bene kunyom ma wer bene tye iye Lalala kwero winy tye ka pwonyo nyare gwok aye lacan Nongo kwero winy pwonyo nyare ni gwok aye lacan Lacan bene dano, lalonyo bene dano Dano aryo weng dano pa Lubanga gwok aye lacan Meno wer ni po pi olia ma obedo calo won kom pa rwodi i kare-nu Olia kwone ocito rwenyo woko pi lok ot ki gin ki minere ma kilwongo ni anek. me nga pa yero kunu, ma bene irwenyo ka kwo kuliya i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyem aryo, wer bene pud tye iye, dako pe olyar wanni olyar lalor pe nywal, ento onongo olyar dong onywalo wod acel kilwongo ni bongo rwot, wer bene tye iye. Olingo anywalo abor rwot inek nywal magi do en nyuto kolo Par leng do paro kolo maleng pire tye I cwinya aa Olingo anywalo abor rwot inek nywal magi do en nyuto kolo Meno eno record ma cwalo gwoko ki wer mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyeraryo wiye aryo Tung kileyo kakato aa ki rwot matek lamot

Meno en mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerangwen wiye acel, wucwango awobe wok ki bot kabaka me Buganda pien ker kwaro me Buganda nyo dong ocakke con. muno onongo tamo ni ka gin ewok ki jo me tekwaro tekwaro cwero bedo maber cwalo awobe wek kong owok ki bot kabaka ma king me Buganda. Kabaka ocwalo mote omiyo blessing-nge ka dong kicwalo awobe me cito i second world war kun kiwok ki Mumbasa were bene lutino awobe-ni guwero tye naka ican. Kabaka ocwalo mot ni mot bulo mony otero yo Lego Lubanga aye mony otyeko Lego Lubanga aye mot bulo weng mot bulo weng mot bulo ducu Kabaka ocwalo mot ni mot bulo mony otero yo Meno enoni awobi dong ocako wot me cito Mumbasa kare ma kineno pii pii cani kilwongo ni Indian ocean lac dit ma pe lare

ma tye iro cito pa lamot ma dong oo wa i Mombasa ni awobe me agago dong gucako neno ni en onongo myero guwot ki joni wa i dog lweny ento oneno pii opong weko odwogo cen

ki mino jo Kanaan ma nongo got meno pe dok wadonyo iye. I mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerabic British ocako lok ni lawirwiri-o ni lawirwiri myero olor lok me Acholi ki bene myero gubed i kin Kancil pa gavmen. British oneno ni Matai Lamot romo. kiketo matar lamal pien rwot me payera pa payera ki pa dibe aye onongo jo ma gitego tego ki i Acholi ka kiyero rwot mo ki i kingi joni romo lengo wi Acholi-o ki i komgi. wek kimiyo matar lamot piny. Lwodi nongo tye adi i kare eno? Lwodi tye, gen lwodi wigi bul tye, i nge col kany tye bul mukene tye ma pe kimiyonigi kare, mukene luwot gigengo agenga ni megi pe guti. Ento nongo megi-ni tiyo bene, nongo bulgi bene tye wa i cawa-ni. Ci i nge kare manoki, kitiyo kono cocok mwaka aryo adek mo keken.

kiketo Rwot Yon adida, ma baa ka canogi madit. Ruba obedo tye en ni mwaka dong mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerabic wiye abongwen, DPCE, DP ki UPC. Gu bene obedo tye onongo kadi bed nongo pa yere-gi pol ci onongo ki lobo tam ki teni onongo dok yero be dok pa yere onongo ki yero yot na odire woko ento kunnu UPC aye tye iye UPC aye acwele onongo nok DP dong oweko yero Pilip Odono en obedo Dong, ryemo kabaka i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyerabicel wiye abicel bot ogengo ker mo keken me tic. Lurii naha naha Yoweric obedo oye ni ker kwaro oti along caid gavman. Ento i kare ka min, amin otemo buco cal oketo ci oketo orwodi me kaunti oketo ki nyampargi ento pe dong oye ni ker kwaro mo koti. Rwodi mogo calo i botwa i agau kany kiyero Macillian Layika dano lwongo ni Okoth ki nyampari mapol ata. ocitigi kwana ma kilwongo ni ayela pe gini gubedo rwot bene jo mukene dong ki i kwan me rwot under control pa government calo ogenga ma col me agagi gilwongo ni admin en aye obedo rwot county me agagi ki jo mukene mapol ata i counties mukene ma tye Lamur counties mukene ma tye i nwoya i kilak kite mo keken ma nongo dong kiyero ite ye ite loc pa Amin onongo lok me rwodini onongo peke ento ka dong Amin dong oye Amin dong kiryemo Yuda cwidi dok obedo piny i nge yeu pa gamente ma kobedi. Gibedo i kacokke i aganga kany latyetgi cen ma ryeno gin gubedo tye me yero lawil wodi. I mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abongwen wiye adek wodi oyero acana namba acel ma wot ka yone adida. me bedo lawil odi. Meno pa rwodi nge to pa can me acel ni wode dong kwang gulee pi rwenyo par kit ma wonne oto.

Jo ma gitye i ngete bene aye gitye tic pa Rwot ki canne namba aryo. Pe giye lwong lwongo rwodi me yero iye. Jo ma tye iye ngat acel ma wan ocito ka ryeno tal kwedgi naka latoro kilwongo ni Owola Ojiki aye obino eno. En onongo buto i ogwang guci wan wakwano kwede i Langakole. Rwot me aloko lum Otingo tye iye jo ma cwalo kere cwelo calo gitungi jone gutimo ki lokgi mo naka kong iyelo naka dye let lugai me acel pe dong kiwaco ni Kinywala anywala an macalo lawil wodi, ento kinywali anywala macalo Rwot ma in ilego ker pa woru i te ker me adwol ma mewu. Lawil wodi wodi gibedo kacel yaka giyero ma ngat man bedo Rwot ki te ker ma megi pe pi lwaki rwodni ducu. Achuli teke guribo tam, Rwot man cwalo tamme kibedo kacel, dano weng nongo gitoro tamgio, lurok moni tye ka yelowa, Achuli pe ye. Ka ngat mo balo, kimiyo disciplin. Kwanyo rwodi kede naka rwot ma tye i paco i te kergi, lupaco ryemo ya jalo otimme kany, ma kileyo kakato cuga ki ominne arumo dwong.

kicako lok ni ki lee kaka rwot mukene dano ma kilwongo ni okiu mito bedo rwot matek ento lwak oneno ni okiu pe wor lakwinyo lakolo kikwanyo ominne ma mwol ma kilwongo ni pol ci obedo rwot ci tye jo mukene tamo ni ka dong rwot dong ginywalo anywala pe dong gikwanyo. I kin litino ka Rwot bene tye mogo ma ka ineno pe pe pe pe bedo Rwot. Nongo Council of Meetings gang ka Rwot bene tye kingiyo anga maber ci kikwanyo bedo Rwot. An pud dong agiko ka kany. Apwoyo matek. Apwod twam oo ladit ora me kelo waneno ni ene ni cakke wa i kare ma wacako bedo kede ki Kalwody i Acholi. Wek wami kare man bot ladit Casimiro. Med ki i doge kenyo kun ikub dong ki ka ma wan watye iye kede i cal-li, ka ma ker dong orubbe matek adada-ni. Yes, ajoli Rwot Casimiro. An apwoyi tutwal.
Ingeyo latinwa, gamente ma ineno oriyo ka i kom Ka ce nen pe oyobbe ni omyero kikwanye, lok mapol bedo tye. Wan wangeyo kombeddi acwele, lok orubbe, lok tye mapol anga kany kuca. Pud peya wangeyo mere kany agik iye. Ci luwiny redio, an atamo ni kit ma iwinyo ladit oloya jo lutito kwede, man en aye kit Ker me Acwele lawiye bedo kwede eno, alokaloka mubedo ka timme. Kela ka wacone ni, Latinwa, ka iwinyo kit ma ladit oloya otito kwede, Lawic ma obedo ka bedo tye ni in inongo ni pe ki miyo kare bot Acholi mi katti ki cik ma ka megi ma kema Acholi ki kome. Gamente ma obedo ka bedo i kom okelo Acholi kacel ma gin obedo ka bedo ka kom-mi in inongo ni Acholi pe romo moko cikgi pi igi kengi ma turo nyo kato wi ma ka megi. Ka ineno i kare ma British gubino In ibedo calo nongo kitiyo mere kedi ento kom dwoni mo matir ka in ikelo wii onyo pe iketo cingi me ye me bedo i te loc ma ka megi kikwanyo gin nongo kileyo ngat okene kombeddi wan dong wa oo ikare ma acoli myero obed ki cik ma ka megi ikite dong me keto onyo doro lawil wadi ladit lobo ladit president museveni dong oye ni tekwaro mapapat ma ilobo Uganda kany omyero dong guroc tekwaro gi en oweko i cinggi, oweko i cing ludito nyo ker mapat pat ma tye i Uganda kany. Dong kene ka wacone ni macalo Acholi pe dong kiromo doko woko cen ni oo Arwot dong ki ode kite naka ne iwinyo? Ladiro loyo owaco kene ni Olu dong neno pa Rwodi bene obedo tye ni won kom pa Rwodi onyo lakub kin Rwodi ma ka lok obino ki bot gamente onyo peko tye bot Acholi onyo bot Rwodi Olu ki gure Ticce me neno ni ni en ekelo gin ma rwodi gumoko kacel ka kicwalo ka kany ma myero kicwal iye. Pien lukke ni tic pa lawic en aye me acel me neno ni gin ma rwodi omoko mono tye ningo kiketo i tic. Nongo jo ma kiketo me konyo kor won kom pa rwodi nongo tye. Won kom pa rwodi kiyero ki i kin rwodi ma nongo tye i lobo Acoli kany-ni. oweko ka ineno akwanya ki kakanya dong koni ladit rwot me payera rwot Acana me aryo kakanya onongo en odonyo iye ni dong wiye ocito owil loko dok bene pe mito dong ni lok macalo kit man dong kobed tye oweko koni rucu rucu mapol dong tye ka time jami bedo macalo won kom pa lwak ka inen dong in idoro labongo iciko mo In idoro bene ma nongo acholi dong pe ki ajenda ma ka megi pi anyim ma ka megi. In inongo ni wii dong cito wil loko dong icito itiyo tic mo keken ma cwinyi winyo. Oweko kombeddi acako ki i kanya dong wao iye ni, lok obedo kabedo mapol i kare macon ma lawil wadi bene ngeyo. ma in inongo ni kitye ka keto ngo lok in ineno kodi ki moko cik pa rwodi ooh rwodi gumoko cik ba rwodi gukony dano ba ki moko cik ba in inongo acholi giloko peko mapol bino poto i kom acholi ento dwon acholi pingo pe winye ma wok ki bot rwodi. Ci gin ma an abiwaco ne en aye gin mukelo lok ki weng en en an abicito ka waco ne ni kakare. An angeyo ni aah peko ocito time ocako time gulu ma ladit lobo ladit Yoweri Museveni ma kodi tye ladit lobo ma kamegwa ma calo president en obino omiyo ngom pi ker kwaro. Dong en mumiyo ngom-mi Wudiko weng wuketo lawigi onyo lawangi onyo won kom ma ka megi, ni in ka inen dong gin ma bino ki bot gamente wa, pe dok mitte ni in dok oke odi weng dok ocit ka gamone dok iket cing ka nga gini. In dong igamo ci ikelo bot racoli, dwon racoli bene in icwalo icwalo bot gamente. Ci oweko ladit Rwot Acana ogamo ngom eni ni, Me kakare racoli. Bene en i waraga catipiket can moko ka maleng tic ango mene ni mi nen ni riba acoli ka acel eh jami mapapat me kelo bulu ka acel oweko i ada gin otime en aye ah ladit rwot oneno acana ocito ci ada ocito do ocako neno jami ni macalo mege. dong onongo ni en dong tye rwot pa cwali macalo king. I buke mapatpat ma jo mukene rwatte iye in ibinongo ni rwom pa Acana tye calo king, rwodi mukene ni i leb munu kilwongogi ni council of elders ma enno pe tye kakare. Dong kidwoko rwom pa Rwodi woko piny ni ludito, ee, ludito acoli, ee, council of elders, ma mege, ma eno nongo pe tye kakare. Kela ka waco ne luwiny radio un ma wutye ka winyo wa, won kom ma bedo pi Rwodi me acoli woko weng pe kicito i wiru. Wik i komi ni weng ma ibedo ka kwano nying gi ni pe tye ngatu mo ma cwali gucoko moo aa jo gutongo gukwanyo moo gi jo kwene okwanyo moo gi me cito ka wir en kita ki wir ki rwot ti rwot acel acel ki wir i abila ne ento in ma kiketo ma calo won kom mi ki keto ka moki ki kwe eh gin atimme kunu en aye kwe Ka ngatto mo gwok bimokone ni, Rwodi mapatpat ma gin koni obedo macalo wegi kikomi-ni kiketo moo i komgi i rwom ma ka megi-ni, ci gin bino penya. Kwer ki keto en i kom aye bedo tye, ento wir ma kiwaco ni dong kiwiro ngat mo-ni bedo i te ker acel acel dok kiwiro en ki kwer pa kaka mo-ni ma tye ki ker ma ka megi-ni. ci oweko i ada gin mutimme, Acholi tye ka kwo labany bany ciko mo ma kimoko ma gwoko kite me telo Acholi pe tye wa i cawa-ni. Oweko i ada lok me cato ngom dong ocako bedo kakatti, wan rwodi wan ocito wacito wabedo gulu, rwodi ma gulu kunnu ma katone ladit ma doro jami ma i ker kwaro macalo Gavna

keto wa ka marac. Acoli weko lok bino i komwa ca okene wa kitweyo woko. Dong pi balo kong dong ki lwongo rwodi wek ebin i mok tam, wek rwodi guniang. Lok do cakke ki kenyo. Tele do cakke ki kenyo, ladit rwot Achan weko oke ka wun do wudegi ba an do abi nongo jo mukene do wubiketo cing gi. Man ni ngom ma ka mega. Ci yadda Rwot Colin me patiko en oneno ni oke, nao lok dong tye, lokke dong mito rwodi obino nyam. Oweko kicoyo waraga bote, an atye ki kopi me waraga bote kany madwong, ma cawa dong pe obedo rwedo tye me tito lok mukene weng ma iye, ento waraga-ni weng jo ma ca okene gwok bino nenowa, watye ki waraga kany mapol ata. Waraga ma kicwalo bota can ni Tim ber i rwom ma ka meni, lwong kong dong rwodi ki cwal waraga wang adek. Wek ngom ocatte ka carone tye. Wek ngom ocatte, rwodi kong gubin omok tam. Koppine tye kany. Ki woro ki mwonu bene. Ento en pe oye, wa ladit Rwot Colin ki rwodi mukene gukatti ki nen ni ko, wan ki komwa Ka dong jo madongo dong koni gin pe romo tino tic ma kelo acwele kacel, i rwom ma ka mege en onongo ni dong ilwong rwodi oko. Oweko kicoyo waraga me lwongo rwodi i onget rwot acan aneno waraga eni ni kicwalo kwena mogo i redio ni jo ma lwongo kacokke ni mino jo atata ka ngagi ni en otinge me a me cito ka juko rwodi oko en ocito Kitgum obino wa botwa i agago kany wan obedo i lapono Gudi me agagi onongo obedo tye mano ki nino dwe apar aboro me dweni-ni. Ci kare ma lok okatti, an onongo da tye ki wiya, en obedo ka nyuto waraga ni, Ok, ngom ma kiwaco ni en, Rwodi tye ka winyo lok mukene ma tye ka katti-ni, mino rwodi mukene ma gin mito jami mukene mere me tela ka nga gi obedo ka loko lok mapol i kom rwodi mukene-ni maraco bene. Ci en owacci ni, Imino ngom ma ka mege, ci rwodi bene, a, amii labolle calo i agagi okany, ki waraga ma guneno wodi bene mukene gucako moko tam ni lok acanani Rwot lok ada, meno ngomme. Ento an ma an aneno waraga ma kilwongo agulu, an acito aneno waraga ma kudi tye i cinga, abedo ki lapeny ni pingo waraga ma an aneno-ni ladit Rwot acana dong pe onyuto waraga ma nyuto ni ngom i ngom pa coli. oweko an ami ni en tam kede rwodi ma gin tye ka winyowa. An kikome ni awacci lawi rwodi ma onongo en tye lawi rwodi ni, Ladit Rwot, kiworo ka ngatta loko ki ngeye nongo ngatta pe mari. Lok ma tye ni in iye lokke-ni duwo ka ka mo ma bedo piny aye tyeko? An anongo ni lok kene ma tye-ni ba lwong kacokke, pien ka pe lwongo kacokke obikelo lok mapol. Waraga ma an aneno ma in inyuto botwa kany-ni pat ki waraga mukene ma an aneno ma tye bot rwodi mukene ma tye ka koko ma an bene atye i kine-ni. Pien i kare ma rwodi ca-ni gubino, wan owoto bot rwodi mukene i agago kany, ki rwodi luwota ma wan omito ni kilwong kacokke-ni. Wan owoto, en nen ki yonge, en dok obino dok oguro rwodi, wan owoto bot rwodi mukene-ni me tittigi ni wuye wek kibino i kacokke. Pien ka in ineno kit ma rwodi kombeddi tye kwede, ka in ineno tela ka rwodi mukene ma i cer ma i lobo acoli-ni, pat ki tela ma cana ki dulle adek angwen moni gin telo ki acoli. In inongo kitelo tela, tela me taun, pe tye kit gin mo keken ma tye ka kelo bino ma nen macalo dongo lobo ma dwogo i kom acoli. Oweko ada, i nino dwe pyeraryo dong kilwongo kacokke ni omyero kong lokke dong kicit ebed piny en i nino dwe pyera aryo ni en dong opongo orwedi o kom rwedi mukene o ni ok pe ki bin pe ki bin ki pe ki bin ci rwedi ma romo pyera aryo wiye aboro gubino i agako kany wan rwedi aryo pa de i kom rwedi abongwen ni rwedi abiro cito ki i cer mapapat oweko okelo nama pa rwode macalo kan mano. Oweko okelo wa ka waco wa ni kombeddi dong lok tye. Wan owinyo olokke bene en waco ni oo rwodi mukene ma gubedo ni gin pe tye gazetted rwodi mukene ni nying gi peke i kom rwodi pyer abic wiye abiro ka nga gini. Now ka ki waco ni ki peny kom lok kikome rwodi adi ma owire i kom rwodi pyer abic wiye abiro ni? An macalo Casimir ongom angeyo ni rwodi ma kong bedo nying gi tye i ker ikwaro kunu ni pe ki pio rwodi pyer aryo ma guwire labolle ka calo i agego kany rwodi ma dong odong rwodi mukene ma kwo gurwel calo rwod latyet gi guwire ento kong bedo i rwodi ma dong odong ma moo tye i kong gi tye rwodi aryo keken. Yin ma itye awinyo wa ki i agego kany ni kong inen moki ni rwod mi ngeti ni mono owire eh pien lok ki ni rwodi ma nying gi tye malo kuja ki rwodi mukene ma nying gi pe malo ni Anga ma kiwaco ni kom Rwot kikome? In Rwot nongo myero ibed Rwot ma iwirre. Ee, pien lokke ni nying ma gamente obino ocoko-ni ki nying mukene ma pe kicoko-ni, kombeddi dong kele ma kiwaco ni, Rwodi ma gin ocito omoko Rwot acan-ni mono kimoko ki ciki? Pien koni kibineno ni oke namba pa rwodi ma guyero iye-ri ki rwodi mukene ma mono nyinggi pe i ker kwar-ni. Pingo nying rwodi mukene nyo rwodi mukene obedo kunnu? Neno pa wan ma watye ma kombeddi waneno ni alokaloka myero obed tye ni wan nenowa pe i tela. Wamito ni kimok cik ma gwoko acoli. Kadi ka diki maca gin oweko waketo lawiwa ni kubed pi dwe adek-ki pi tutunu-ni man wek omi kare me moko cik. Lawic ma dong kibiketo macalo won kom-mi, kiketo en kun kiwaco iye ni, Wan dong waketi dong macalo won kom-mi. Cik ma in ibitiyo kwede me doro aracoli ene, ene, ene, ene, ene, ene. Gin ma myero itim ene, ene, ene, ene. Gin ma pe myero itim ene, ene, ene, ene. Pi ka kiketi in won kom nongo cik peke, in dong ibuto mere ci gudiko dico ni atamo aracoli myero obed kit man. In ibedo king, king mo peke i acoli. oweko gin ma en oneno ma wan omito ni kitim pi wamito tela. Diki ki nge dwe adek-ki, ka rwodi dong obedo piny doki ci kineno ni ok, nau dong myero kikatti dong ki ginatima. Dong kiket dong Rwot ma dong kibiketone pi kare ma nongo rwodi oneno ni Rwot myero kobed mwaka ma kit man. Ki bene kiket cik ni Rwot ma kiketo macalo won kom-mi bene kiromo kwanyone. Ki tyen lok mene, cokere nongo ni Rwot gwoke tiyo tic alano, Rwot kiciko lok me camcana tye i kome, Rwot ca okene nongo tye ka tino tic ma dong pi cwalo acwali ka mo, kiketo ca okene wi Rwot oballe oko, nyo gwok Rwot oa woko ki i dini me acwali dong ocito i dini mukene,
nyo kome lit, ee? Rwot nongo oloko dini o, pe pe anongo na adek calo luwotwa ca okene ki wai ni gularre e. Rwot romo larre eko e. En jami macalo kop mano bene ginen ni macalo in won kom jami eni ni eni eni eni eni ni ka in ipoto iye ci kacokke kiromo lwongo pi atura me neno ni kikete ki iye. Kitta gurup mapapat gibedo ki ngo? Ki cik ma ka megi ni. Eto macalo naka kaka mapapat me lobo acudu bene loyo kit ma rwodi tye kwede o pien kaka tye ki cik ma ka megi. Cik ma duru kaka, cik ma duru won kom me kaka, ma nyuto tic pa won kom me kaka ki jami mapapat. tye bot kaka ento bot rwodi kobedo mar aloke-ni ma naka yang con-ni pe kiye mokone. Ka in ikatti ki lok ni, Ok, wan wamito ni kilwong rwodi wek rwodi gulok nenogi pi acwali, in inongo ni wang dano nongo mito mwoccoka i komi. Ka kilwongi mere, en Jewic mogo gulwongi, kicito aloko lok me kuku kuku ka nga gini, ajikkine, kimiyi alip pyerabic, alip miya acel ki pyerabic, idwogo gang, lok dong otum. In nutelo acwali? Acholi myero ki rwodi myero gutel tela ki tekwaro ma ka megi. Ci wanongo ni pingo Rwot Acana me pa Yera tye ka medde ameda ni en wange cato ngom-mi? Ci okelle waneno ni peko nen calo tye ka kamo. Oweko watimo ki kweda ci ada rwodi mukene luwota gutiyo ki kerogi ka gin ocito onongo waraga. Waraga eni ma tye icinga eni kadi ka jo ma gwok gineno eh? Wanongo peko kare tye aculi wene wa igeng. Rwot Acana i mwaka alip aryo ki angwen, Rwot Acana ocito ki dul pa jo mogo ma wan pe wangeyogi ma nyinggi bene tye kany, ah, Acana, calo, calo ludito ma wanongo nyinggi calo Okuna David, ah, Opoka Ke, Kerenio, ah, Wilcon Lutara, Okelo Olobo, Caimon Gunya, Nicholas Okuto. ludito eni ni, Waniang ni aryo dong kwogi peke ento adek pud komgi tye. En aye gin ocito ka mokone acana, ocito registering, ocoyo ker kwaro macalo biacara ma ka mege. Ma nyutti ker kwaro ma jojir wan oloko iye ni kare ker kwaro eni ni ki nyinge ni tye biacara ka cana ki lupaco ne. Jo ma omoko caden en aye jo ni ma bene gin pe rwodi. Eh? jo mukene waniang i kingi kany, jo mukene a ki Palabeg, jo mukene a ki Kitgum kenyo, ee, jo mukene a ki nget ladit acel a ki i dog pa Jule kenyo. Oweko kare jujwi wan oloko gamente mere ngeyo ni oke ker kwara culi, kadi iloko lok me ker kwara culi ni kare gamente ki malo kuca ngeyo ni kare man obedo dul me biacara mo aye. Ma cuti wan rwodi ni weng jujwir ma waloko watimo ngo ne? Watye ka loko lok me biacara pa cana. Jami weng lok weng ma gamente miyo myero dong gudony i ot pa cana. Rwodi mukene ni pe ki ngeyo gi pien lok eni peko madit watye ki waraga kany. Mungene ni bene inongo ni rwodi mukene ni weng po pe pe gi ngeyo ento wa cito wa timo ki kweri ci wa woto waraga ni pingo acana cato dano ko? Eh Pien lok kene wan onongo ni dong cik myero kimoki ada kicito icone bot gamente macalo dul macalo rok acoli tye ki cikgi i lokgi ene. Weki wabed calo rok mukene ka icito i Buganda kuca ka Buganda oloko gamente ngeyo ni cik pa Buganda ene gamente bene woro ento botwa kany acwale pe kiworo kare dul me biacara en aye acalo ocwalowa iye. oweko wanongo ni i ada ki lok eni-ni, wan dong wamito ni wange cik obed tye, An angeyo maber ni an aromo bedo won kom, aromo bedo won gang, aromo bedo won kom me kaka, aromo bedo bene won kom me bolle cop. Ee, ci ka an acito ka jiko lokka, ka calo in ladit Rutherman, ee, ka calo an Rwot Casimir abolo i koma, i kit gin mo keken ma kemo an ki lupacona ki omegina, ka an awilo ngom mo pa bicongone ni Rwot ongom Casimiro. An abiwilo ngom ki nying ni lawil ngom obedo ngo? Ongom Casimiro. Pa biketo kadi naka National ID eni ni gin ma kemo koma. pe aketo Rwot iye, pien lukke ni Rwot obedo gin mukene. Ka an awilo ngom ki nyiya ni ongom Casimiro, diki ka an ato ngommi dong i lupacona? Kit oneno an awaco ni ka an dok atye won kom me kaka, ci gwok ca okene won kom me kaka gwok gin mo obino won kom me kaka oketo citam me kaka ocoyo ki waraga pa kaka latinwa rama man ki luwiny radio jami ni bino bot kaka ka kitiyo ki citam me kaka pien lokke ni myero gubin ki citam ka kiketo citam pa kaka jami ni bino bot kaka. Pien lukke ni ka Rwot onen David ecan oketo nyinge mo keken ni, Rwot onen David acana, mano jami pa lupayira. Ento kit jami mo keken ma tye ki waraga i wiye ni ki kwaracoli, Rwot ocano acana bene oketo kiketo ki rwome ni Lawirwodi, kiketo bene ci tamite ni, lawil odi rwot onen David acana jami-ni jami pa coli, pien lok ni jami mo keken ma en ogamo ma oketo nying ker kware iye, dul pa rwodi ma guribbe, mano pe jami ma cito i ot pa cana. Oweko ceng ca an bene awaco ki koma ni, In ibikelo rucurucu ki keti ca okene i komi peke jami ma ki kwaro ma kema acoli ma in inongo kodi ti ma in itye kwede kwa mutoka kwa ngom kwa ot kwa anga gini mono jami-ni mono iromo nyuti rwodi ki dong jami ma in inongo icwalo bot lupayira ee jami-ni tye ki dong jami ma in itye kede ki lupaconi I ada, en bene ogamo ka maleng ni, Acholi pe ki kit ginno mo keken. Gin ma en engeyo en aye mutoka aryo mo mudong ma bene kicato. Man lok ma acana wacca ogamma eno ma rwodi mukene me agege komgi tye. Eh? Oweko okela ka wacone ni, Lutwa, wun ma wutye ka winyowa, wan wape ki miti me tela. Ento wamito ni Acholi omyero kudug kit ayang onongo tye kwede kede-ni, oweko i nino dwe pyeraryo ma wan wacito i kal, kii ocito otime i gang kal. Pien wacito ni kibed piny kilok lok i ot i yo nge lwongo en wa adek, en pe ye, ci wacito orwedi gucito mapol. Kare ma wao kunnu wanongo mony ocako kelo gero, ocako juko orwedi-o, mony pa gamente.
Mony ma onongo gigwoko gang pa Rwot kede pa. Mony ma, ma wan wa, pien ngecgi tye ni Rwot obicito kunnu. Neno wai. Ci dong pe angeyo ka Rwot, mony ma onongo gwoko gang pa Rwote nyo mony mubedo ni ni ci Rwodi wan odonyo ki jemo. Eyo. Ci kare ma wacito, lok ot ma Rwodi giloko lokgi iye, lok me mong, lok me woro, kikwero yabo ki pwoko. dok bene giweke kacokke ma opeke. Dok bene jo mukene calo ojiki gin dong obino pe obedo piny, obino ocung acunga i rwodi nia kacokke ma ope i kacokke ma opeke iye dano rwodi gudokke ka nga gini. Pe ngat mo bene kugam doga. Man rwot ma lok ma ma ojiki ogamo eno. Oweko cwer cwiny omako rwodi ci rwodi ma moo tye i komgi bene pe tero jami ki gugu, rwodi gua gire ki woo ci kiweko kal ci dong kicito i gony i kabedo mukene.

kakare.
Oweko lawiwa ma kwede wan oketo gen i kome en aye Rwot, lawi rwodi, Rwot Canto apire man me atyak, a laten kore tye Rwot ogenga, Jon obita, me aryo man koc, man Rwot me koc labongo amida, a ladoo, ladoo ot onyo ngat ma doro kite me tic weng en aye Rwot atiko Collin, man Rwot me patiko, a jo ma gineno lok me lim en aye Rwot peko Jon Logai me pajule, kacel ki Rwot Jacpin Binyi me Pagak, larwec madit tye Rwot Ojok ma i Kolaginya ma Rwot me Bwobo, jo ma konyo kor ludito eni-ni cere mapapat i Gulu, tye Rwot Latim Baptis, Rwot me Pawel, i kom mano bot wek agego kany ki an Rwot Casimiro Ngom me Kutongo, i Omoro watye ki Rwot Jimmy Luwala, i Pader watye ki Rwot Francis Orik, Rwot me Pader, kacel ki Rwot otira Godfrey man Rwot ma tye i Padibe. Man-ni en aye Rwodi ma kombeddi, gamente pa Ker ma kombeddi kiketo alokaloka i komgi-ni, meno en aye lutelo ma kombeddi gitye eno. Man-ni jo ma gibitelone pi dwe adek, nongo Rwodi dong katti ki cik ma ka megi-gi, nongo bene kicoyo dong Ker i acwali kit ma myero kobed kwede kore ki kore. ci oweko i ada lok mapol tye ka katti, lok doge mo bene en owaco ma an aneno i cim cinga kany en acano waco ni en gin-ni kinywalo anywala iye en kibinekeo en pe bia. Pien lokke ni telle dong tye. Wan bene ka cabit aryo ma kimiyo ni en-ni wamito ni en oa ki i kal ki i yo nge wamito ni ma dwe adek pud pe okato wan wamito ni kitim ki kwede ker kwaro ciling madongo ma obedo ka rwenyo ka ineno i cinga kany-ni ciling madongo ma kitye ka doto acana tye kany. eh kicoyo kany Acholi King in trouble loka ciling milion pyera aryo milion miya aryo ki pyera adek ineno wa ma ma ma ma kimiyo me konyo ngo Acholi meno cene me luma woko meno cene me luma woko ah ngom me apar wan oneno to kudi tye ka time i apar lok me ngom kimiyo gamente omiyo milion miya aryo me neno ni rwodi gubedo piny wek kikelo kuc. Cennene, jo aryo adek mo ku angwen ku adi en aye gutiyo kwede, gulungeko iye, rwodi obedo pinye, ki jami mapol ma wan wangeyo ma tye ka timme ma ka en bino pyem ci wan wubigolo mung mogo madongo ma dong en pe obimoko ni onongo wan wangeyo munge-ni. Ento ki woro ki mar, wan wumito ni lokke pud dong kicob kacel. Wek olok ka me ajiki, wan macalo rwodi dong watyeko kwonge Rwodi eni pe obidok cen, dok bene ka kidoko i kal, kii ma otimme i kom rwodi-ni omyero kinek twon macol ki tum, pien gang ma pol kare wun wunyamo lok iye kiloro pingo? Kiryemo ki iye pingo? Mano kii. Ki me aryo, wan rwodi ma watye-ni bene dong wakwonge. Ka in ngatu mo itamo ni ibino iwil an, ibino wil ngat mo ni wadwok acwali cen wacat acwali cen oweko wan pe wayubbe kede ludito palamen ma lawomaca dong gurone me bino ka rwatte kedwa wan onongo ni wan pud wape agonya pien wan peya warone me riyo tal wan pe wadeg riyo tal ento bene kokowa tye ni memba me palamen ma ka megwa jujwir ni ka wan ogoyo cim ngo gi pe kigamo cim-mi onyo iwa ikuro manok ki ngo gini Ento lok ma pud watimo nino acel aryo keken, pingo dong MPs dong ringo ka riyo tal? Pe kong gudonyo i lok ata. Pe kong gudonyo i lok ata. Oweko wan pe wabiparo kwo in i latin Acholi ma itye ki muduku, itye i tela ma rwom mene, ka wanongo ni in ibirono cingi i lok pa rwodi ma tutut, eh, ci wan wabino gat agat ki nyi, eh, wek ipot ki mutoka ito oko. In latela mo keken ma ibito ono cingi? In latin acoli mo keken ma itye ki cingi mo keken ma wan oniang wabino gato agata i kingi? I kabedo ma wan wabigato agata iye, ee, ci walego ni ka in ibino ka loko lok me acoli wan pe wadege. Kanya wan oo iye ni ka kacokke bibedo tye dong wamito ni ludito kaka gubed tye ki lok lok me acoli, rwodi gubed tye ki ludito mogo ma gingeyo kit acoli myero gubed kwede. Kicito ka loko lok me acoli. wek Jehovah ecwali jami maraco-ni kikwanyo-gu. Ci weko man en aye jami mukene mapol ma olo an atamo ni myero awaci. An angeyo kobedo ca-ni kelkel tye i kin piny kany, cente bene tye ka wot. Wun wubiniang rwodi mere ma kicito iwilogi-o, rwodi mukene ma nongo inongo ni pe tye ka tino tic ma nongo myero kiti. Ka dong an ajiko lokka, ka lawiwa-ni kite atye kwede ni wan wabibedo piny wamoko cik, cik kigwoko lawi rwodi, cik myero gubin wa i kom wan rwodi. Cik ma gwoko rwot, rwot myero gutim ngo, ngo ma rwot pe myero gutim. Wan waneno kite kudi rwodi gilal ata kwede, rwodi mukene bedo wa i te kongo kilwenyo kitimo wa ka nga, guo wa i kom ot ka owok ki i kom kaka acel acel guo wa i ot wek Ki dwok dano i wang u wek acwele gu dok kit ma yang macon. An apwoyo.
Wapwod twal ma Rwot Casimiro karacel ki wonwa Oola, Oloya John, Oloya John, lakwed madit i kite ma Acholi ocamo dore kwede nyo Acholi oyabo tela kwede. Dong lawiny redio wacwalo dong wang cawa ma romo acel pud itye ka medde kedwa i yamo madit me pyera abongwen nyo adek tone adek. Redio wang u i komane me Uganda angeyo ni lok ni eni tye lok ma myero ma myero ibed iye piny ki wang matut wek koni pe icigam ata, pien kit ma iwinyo ladit Rwot owaco kene ni, 'Koni wan jo mukene ma wagam ata, agat bimakowa. Wek agat pe ocit ocimaki pi gamo kop ata, myero iling ka iwiny ngo ki kong ma tye i wi meja ma tye bot lwak me acama ci wan lwak wacamo, ma tye i lebul pa gin rwodi, gin gibinenone ka dong bene me neno ni ber bedo karacel ki kuc odwogo i akina ma mewa. Dong lawinywa ryo wacito wanongo ywe ma cecek-ki, nen wa lokke wadwogo cen. In ma itye ki lapeny dok imito ni iniang ngo ki iye, wang cawa me aryo-ni en watye ka dwogo i lain cim me niang ki bot in jami ma imito ni iniang ngo cucut i yub me tekwaro i otyeno ma tyenni-ni ki i redio wa ngo kacel ki jo mukene ma gitye ka nenowa live on YouTube. Wamiti bene ni at least imiye lapeny magi wek inong bene lagame pien ka nywakone keken dano tye ka nywakone i social media, dano tye ka nywakone wa i te dero kenyu. Lok pa Rwede ni eni, An bene, lapeny ma obedo ka bino bota kany, tye madwong. Wabineno ni wanongo yom ci cek kene en walokke wa dog ocen nam acim bibedo twolo nut abiro aboro acel abongwen aboro abiro angwen abiro aboro. Meno MTN wek anongo ni cucut.

Wapwoyo dwogo cen man pyerabongwen wiye adek tone adek radio wango nyinga Isaac Olweny atye ka kany ki Rwot Ongom Casimiro Meke kwap otongo kacel ki Oloya John lakwed matut

Aa, myero acak ki pwono Rwot pa gin ludongo ladit Casimiro
ki yelle ma un otye yelle kwede. Myero aleg lacwec bene kumeddiwu gum,
wek i
te lain acwelu bene pe obed i lain pi ludul tekwaro mogo mukene-ni. Aa, Gin ma dwodi mukene gin tye ka timone pe rwatte ki tyen lok acel ni dano tye ki ngec ma nongo kare pe ada ni ka dong kiwaco ni Rwot onen David acana, dong kineno ni kit ma en kono oneno David acana me aryo kong me adek-ki

Ka iwinyo latinna ka me aboclik bene obino goyo ni Gwokke wek gu tekwaro kacoli bedo calo facon, facon manyen dok keno katini ma doko iye. Aboclik oloko kitte ka ka kikato ilobo ka lurok Buganda kita ka king madit lobo kwede giworo kwede. Wan oneno i nino me kwero nino pa lutic i ka dongo kenyo ma Rwot obedo tye ladit lowo, en dong oa malo me cito ka moto ladit lowo ma ene Mikala. Cik me Tekwaro bene onongo tye iye, oweko dong bene lok mogo ni dong ityek ticci ki kadi pa Acuri macalo Pacon obedo ka timme.

kakare. A Rwot, wan wapwoyo ngo ma itye ka timone. A Ginneno ma otye ka timme nongo wabedo ka nenone gire, ento nongo pud watye ka ngeyone nongo tye ada. A Nongo amito penyo Rwot ma titidi rab, Ka nongo ka lawil wodi nongo con can nyo wan pud watitino, ka nongo lawil wodi kiloko, Ka kiloko ki kun ka nongo bal tye ki kene kiloko kene lwote ma nongo pud waneno nongo ni kiloko.
Okay. Ee, apwoyo ba. All right. Wapwoyo. Uh, i, la- man cito bot Ladit John. I kare ma kicako kelo lawi lwodi-ni, nongo kimoko ni telo pi kare ma romane ka kiloko cito ker mukene, nyo ki, uh, kidugu ka bolo kwi pi kare ma romane, wa, wa, wa, wek kong wagam cim weng, uh, ka wabidugu ci, uh, wagamo lawa acel. Pwoo medde ki neno ci mukene ma nongo tye. Hello. Ee man Christopher Opio ki Par Bongo Tek be. Christopher Opio ki Par Bongo Tek. Ee nonge ku ywe sub county. Wajoli omera. Ee an apwoyo program meno ni tutwal.
Dok amiyo pwoc matek adada bot Rwot Casimiro ki luwote pi tic matek ki gin ma obito timone ma wan jo okene ma cwinywa mukene tye ka winyo pe ber, gin ma ladit kare otimo. Ci wan waleggo mere botgi bot ka ma myero gigum iye ci gin gutute matek wek gunen anyim pa cwelgi gubed maber. Pien ni cer ma ladit kare onongo dong ocito iye onongo dong pe rwatte ki kit me tela. Man aye gin ma amiyo mere tamma ki pwoc.

kore ki kore, pien lok pa lwod adek ma gin oloko i ruu piny-nyi, lok kobba kare ma konye peke. Ci dong Rwot owacca ni, Iwinyo ni kiketo kodi anga dong muleyo ka acana? An bene aniang wa, awinyo ni kiketo Rwot can co me Rwot ma tiko. Wapwoyo, wapwoyo Encio. Wapwoyo donyo i lain cim man nga? Kalo kwera ki i orina lapera bong Kaka. Kalo, kalo kwera ki i orina.
Apwoyo ladit Rwot Kacimiro ki ora aye no.
Ma kare ka kare. Oga ma miya tye gin ma pire tek yabo wanga cwale. Eyo.
Atye ki lapeny.
Pe ni kwaro tye mo dit loyo pa lawote kede kor. Ka kipiko meno, Ci ma otim pa ladit rwot acana, myero kilok en, wek kinong tela manyen i Acodi, wek tekwaro Acodi guwot maber. Me aryo, an aneno i leb atir kit ma kiwaco kwede ki kwero ladit Chief Justice me kelone i kom. A I Acodi wan pud tye ka woro Rwodi kit ma rwatte kwede.

Mono. Mono ki otuke. Ee. Wa ojoli mono lapenyi nyo tammi tye ningo i yo man? Nyo ata mito niang ginnote tidi? Yes.
Tyen abedo awinyo program me nongo dang pe oyomo iya tutwal. Ingeyo Acholi pe obedo wi tuko. Kare. Gin gin omiyo akobo amanno. To ata timme, ya ibot odero ata odongo iye. Kare. Gin gin omiyo akobo ni In Rwot, ka pinye otelo kakani, me angera obino ka neko dang joni ducu. Ento ata mito penyo Rwot ni, Kodi jo a neko kakano enono, pud jo a dwokogi i kom yabbe? Pien kodi correne pe opore me tera, ento opore kama me neko acoli, ma dang pe rwatte-ni. Wapwony twal muno. Wabimedde ki neno ci mukene wek wanong kare me dok iye lawacel. Radio wang oo. Wapwoyo man nga? Angani? Independent? Yes, independent ki kore mo. Lapenyi tye ningo? Walegi duk cen, network pe tye maleng. Hello?

Kakare.
Munu ango eno? Iwaco ni nying a?
Benson Oketch wapwoyo lubalwi lwodi ni gin bene giromo lokogi wa ki meno bene weko kodi wa biniang ladit ladit owola yam ka Rwot dong tye ka cito ka kela yela pe lawilwodi kiken Kiloko, kiloko nining? Wamito ni koni bene biyab wangwa ka kenyo pien lubal wi rwodi ni bene gitye. Ci dong ka kancil kit ma kobene gilwongo kede lumi tam ki rwodi ka koni gumoko ni bal tye ka a ki kakany, ca mukene bene nongo bal pa rwot bene dok peke, lawi rwot nongo peke, nongo ca gwok en jo ma en tiyo kede ni aye nongo gin okelo aye lacim nongo myero gilokogi. Wunen dano lain ci myelo radio wangu watye ka lok ki ngani?

dako me Acoli. Ento nen mono, dok pire nining? Acoli pud ogeno ni adada nene ayito timo gin mo maber me wiro onen me bedo rwot pa ita? Pi nurwatte,